Mũndũ mwanaume Ye, ogĩire matũ mũtwe wa- tĩri wa ma- mathingĩka ũka wena we kisi weri. Tika nĩ menyaga mũndũ nĩ anogaga. Ndũngĩgi- ndũngĩiya ũcoke ũnoge Nĩnjie. Nĩkĩ ndakĩiya. ũka wĩrorere haha Ehe. Oke, ici nĩ cigana? ici Eh, one two three ĩ ici, one two three ĩ ici, one two ĩ ici. one two three Nĩ cigana ũtarona? ĩmwe Ũthiĩte kũ? rĩu nũ ũĩ Rĩu wanjũria nũ ũĩ na nĩwe ũraruta wĩra ngũcoka na niĩ njuge nũ ũĩ. rĩu rĩ Harĩa he mbuga ĩtarĩ ho, ũgacoka ũkaiya ĩrĩa nene haha, ũkahanda kanini na ĩrĩa ũrathekio nĩ kĩĩ rĩu Ndiũ ũrĩa ũkoragwo wĩna ona wana. hĩndĩ ya kũrĩra no kũ- no gũtheka Ndiũ ũratheka ũrĩa ũkoragwo wĩna wana. aca ti wana Ndiũ kana wĩciragia na na Ndũngĩiya- kombo wa mũthimo. rĩu rĩ nĩ waiguĩka ta ũkurumana gwĩciria rĩu nĩ ũhũnĩte ũka- ũ- ũ- ũ- ũkahũna ũgatuĩka ona no ũrume andũ arĩa magũcarĩirie wĩra gwĩciria ihinda rĩaku rĩa gũthiĩ nĩ ikinyu na rĩu rĩ eh, ĩno mboga no mũhaka ĩ- ĩrengwo mbia na ĩrĩa na ĩrĩa ciringi 60 60 ici nĩ hybrid ciagũrĩtwo cia goro ndĩ hore mũru rĩu rĩ QC Ĩĩ. n- ndirarega ndagũcaragĩria wĩra ũnjĩke haibu ya mũthemba ũyũ ona ndirege no njereire wĩra Ehe. mboga ĩngĩrengwo nĩ kĩnyoni rĩ Aha. kana ĩrengwo nĩ kĩgunyũ rĩ Aha. niĩ ndĩrokĩra ha rĩu niĩ- we nĩwe kĩgunyũ kana nĩ niĩ kĩgunyũ no rutaga wira guku kai ndaruta ni ngoragwo ndi ndawa ndukoragwo wi ndawa no na ni rutaga mwena wa ndawa no haria ni hari mbuga ndakwira mbuga iria neno neno icio no muhaka irihwo na ni mucara waku tondu kiri na mbeca

Taratibu kũgia thia ya kũgeria gũtiga kwĩrikĩrĩria Ngai gwa kĩũndũ kĩno kĩranyuma thutha. Sana sana ndakwĩrĩtie enda ũhoro waku we tigana na niĩ sawa. Nĩngeragia gũtigana nawe ĩ no onakorwo no kahũa tũkũnyuanĩra. We ndirenda maũndũ maingĩ sana sana. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte hau o kũnyuanĩra kahũa kahũa ngoro yakwa ĩhorere. Tũkĩranaga atĩa sana sana. Ndũnjĩre kaũndũ kau ũrenda gũthiĩ kũnjĩra tũkĩnyuagĩra kĩu ũranjĩra. Andũ nĩmo matigĩcenjagia gĩikaro, nĩ gĩikaro kĩmwe kĩendaga. Mm. Mm. Sana sana wĩ maũndũ maingĩ ĩ. Tondũ kawe no ũmwe ũngĩtũma manyihe. Mm. Ndakwĩgua. Rĩu rĩ, Mm. ũĩ atĩrĩ wethiĩ Mm. nĩ tũkwaria.

Ha, githĩ David Tedder wĩra mũndũ wa ũrutĩte wĩra? kũrĩithia mũndũ ainamagĩrĩra nginya thakame ya mũtwe gatukana na ya gĩthũra iti gũtinda ũkĩndehera mathabu itaranyita harĩa ũrĩa kũrathiĩ na rĩu rĩ ũrenda atĩa in short ndĩrenda ũrengwo mbeca nuthu nĩgetha kĩ i- i- igũre ĩĩ mboga nĩgetha igũre mboga ĩcokio na mũtu ũrĩa ũracokire ũrekĩra mũtu wa ngano gũkũ na nĩ bataraitha ĩraitĩrĩrio nĩ mwene QC he wanjathera wĩra rĩu ũtuĩke we nĩwe gĩtonga tindĩ ũkĩnegenia gũkũ niĩ gĩtonga no mbia irĩgera harĩ niĩ so Ũguo nĩ irĩmia rĩa mũico. Mũndũ wa kũrĩmia ndagwe mũndũ mwathĩki. Reke ngwĩre ũndũ. No ũngĩkwĩyambĩra gũkũ tarĩ wĩra wa karamu ũraruta nĩ gũkĩrĩmia ũrarĩmia na hũma. Reke ngwĩre QC. Ah. Ndũkae kuona itathiĩte wĩra kwa ikona ta ũngĩngua wana. Niĩ ndĩ mũndũ thomed. Katwathoma eh? ta tugithoma nawe he kundu wathire kuhigira kuma tu we cukuru eh. he kundu wathire kuhigira na kuu mbere for information have my own degree ngiruta wira uti ati rukiga ndi mukigu ni research uri ka ah. ko mugunda Abothi ũrĩkie hau we. Ndio ũkĩnegenia haha ũranegeneria kĩ? Mbeca ciaku irarĩ cigana? Ihene nĩ kĩgunyũ. Mbeca ciaku irarĩ cigana? Nũ ũĩ? Ũhana o kĩgunyũ. Ũhana o kĩgunyũ. Na QC ndũkathakĩra. Ũngĩthĩnjwo nĩ njũĩ ũhana o kĩgunyũ. Kũgũtha nayo. Ũguo norete ũngĩthĩnjwo nĩ njũĩ ũhana o kĩgunyũ maguta matheri. Ĩrĩa mboga nĩ ũrarĩha na ĩno na ĩno na ciagũrĩtwo mĩrongo ĩtandatũ ĩtandatũ. Ĩno nĩ breed ya goro. Na nĩ ma kaĩ ngui nĩ nĩ njũru gũkĩra mwene nĩkĩo mwene agũraga ngui korwo ti njũru mwene ndangĩgũra ngui rĩu korwo we rĩu rĩu we rĩu we ĩkorwo nĩwe mwene hiũ reke ũngĩtwara nyambe ndĩmũhũrĩre thimũ oro rĩu kwanja koca ngĩone wĩra ũyũ wothe ndutĩte ũrore harĩa icio nĩ ngũrũ icio nĩ njega icio nĩ njega gũtirĩ wĩra ũru- Ĩyo nĩ kĩgunyũ. gũtirĩ wĩra ũrutĩte haha hatirĩ wĩra ũrutĩte Ona njũrie wĩ na experience ĩrĩkũ gũkĩmwĩra atĩa na mathaa ma kũrĩmia mataragwo na ĩka iria mũndũ arĩmĩte Okay, nĩ wĩra ũrĩmĩte kwamba- ĩka cigana kuma rĩrĩa wanjĩrĩirie kũrĩmia Mo- ndereba wa ndege ataragĩrwo na air miles mathaa marĩa akoragwo I know, mathaa marĩa akoragwo I know, igũrũ. I know. nake mũndũ wa kũrĩmia ataragĩrwo na ĩka ũrĩmĩte ĩka cigana haha nĩ horo igũrũ ũrĩa ũrĩmĩtie ũkũrĩma ĩyo ndehu etamba kwanja hau no thikũrie ria rĩu na weherie ihiga rĩu wambatia harĩa Ndũngĩũka gwathana kũrĩa ũrarĩmia o na kũngĩkorwo o na thĩ ĩngĩina mũkonguo kana ũtukũ ũtuĩke mũthenya, ndũngĩrĩmia ũgĩathanaga please. Kana ũtige wĩra ũyũ ũcarie ũndũ ũngĩ, ũhoe Ngai akũhe ũndũ ũngĩ. Otherwise tũtingĩruta wĩra na thamburi ĩyo. Kana ũgagĩthiĩ ndiũĩ ũgathiĩ ndũnyũ ĩrĩkũ ũke na mboga ũcokie harĩa, harĩa irima rĩrĩa na kaboga karĩa na gaka na gaka.

atĩrĩrĩ mũriũ wa niĩ Mm, ma'am. nĩkĩ wakĩrũgama ũguo woneka ta mũndũ ũgwĩciria karĩ kĩ kĩndũ rũrarĩkia nginya kũrĩma Mm, gũtirĩ na ũru ma'am. Ĩ, No he ciugo nderwo haha nĩ QCA. Nĩ cirandakaria tondũ

tä å karä Mm, ĩyo ya gatatũ ĩtarĩ ä kaä mwanake å ciä kå ritai Eh. ndoä kä nda nä kä nä rä agwo nä kä gunyå Ya, nĩguo ndĩramũria atĩrĩrĩ niĩ ndirutaga wĩra wa ndawa matihete wĩra wa ndawa nĩgetha ndĩcihũre the other thing uh, nĩ anjĩra ciugo nditũ mũno mũno mũno mũno mũno na anjĩra atĩ nĩ ngũtinio mũcara nga ciringi 60 ndikana kiuga 60 kana 80 thä inä wa må cara waku å tinio ä yo mä rongo ä yo Mm, mm. ndakwĩrire ndũkanamake na hĩndĩ ĩrĩa tũragerera maũndũ-inĩ maya ũrĩcemanagia na andũ angĩ marakũraga ngoro angĩ marakũhinyĩrĩria na mĩario na maũndũ mangĩ maingĩ no ndakwĩra ndũkamake na nĩ tondũ nĩ njũĩ gũtirĩ kahĩta karigwo mũtwe rĩ ta wĩrutanĩrie ona Nĩguo. ndũgatinĩke moko atĩ tondũ nĩ akwĩra ũguo nĩguo ona watinio mbeca ndũkae kũmaka ndikũmaka na ma wĩĩkĩre hinya Ndigomaka. Ĩĩ, rĩkia nĩgetha rĩrĩ gatheri no karatherũka No karatherũka mama? Ĩĩ, nĩ ũgũkora kahĩa Reke ndĩkie. Ndĩkie haha ĩ. niĩ ndĩrenda kwamba kumagara nĩgetha ngahũre nguo na harĩa ha nyina wa maitha Ĩĩ. na rĩu rĩ cabi ndaiga harĩa ha ngũkũ Oh. Eh, harĩa okay. tũraiga nĩ iramenyekire Oh. he mũndũ ndĩrarutire akĩonaga na hau ha ngũkũ na hau thutha rĩ

Oh, ndi wakati Yo, ĩĩ kuo inde kuo. na niĩ ndirĩ na kaũrũ niĩ ndacera Ĩĩ, ĩĩ aida nyone kotaragĩtonya. aca ndigũtonya ĩ Karĩ kiuthi. ĩĩ na ndirĩ na ũru Ĩĩ, ĩĩ ndũkũkĩingĩra nĩkĩ? ndikũingĩra Ĩĩ, tondũ no kariboti ndarehe kanini ũguo ĩĩ, ndoiga ngwarĩrie ndũgakĩigua ũhoro ũkumĩte na thutha to nĩkĩ kĩũru? Kakwĩ na ũru. ngweke njuge kũrĩ onaguo nakorwo ti mũnene ĩ Eh, Eh, Mũndũ ũgwĩtwo mwanake waku Kanji-rĩ, Ĩĩ. nĩ njĩra ya kũmũheithia wĩra handũ kũrĩa gwa gĩtonga waiguĩte tũrutaga wĩra nakĩo harĩa Ĩĩ, mũgũnda-inĩ. na haha kĩanda mboga-inĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. Agĩ- tũgĩcemania ahana ta ahũtie na tũmaũndũ Ta Ũguo ne- ahũtie. ĩĩ, ona endaga mũkawa-inĩ ngĩmwĩra rĩu mũkawa-rĩ ndũngĩkĩamba kuona mũkawa-inĩ ri- ihinda rĩrĩ Tĩ mũkawa. Ndũĩ Ĩĩ. ndiramenya mũgũnda na mũkawa ũrĩa iroka. endaga mũkawa mbere no ngĩmwĩra Oh, atĩrĩrĩ aruta ambe- wĩra mũkawa-inĩ. Ĩĩ. Ĩĩ, ĩĩ. ngwĩciria ndingĩkĩmenya kana ngwĩciria endaga handũ hihi arĩkĩrĩ akahũna Ĩĩ. rĩu ngĩamba kũmuonera mũgũnda-inĩ Mhm. ngĩmwĩra eyũmĩrĩrie hau Ĩĩ. na rĩu Ũgĩka naho- wega mũno. Ĩĩ. no rĩu naho thutha ũyũ rĩ Mm. nĩ athiĩte agathũkia mũgatwahanda ndũngĩmenya ona imwe kana nĩ kũrĩa ararĩa ũndũ rĩu ningĩ ona agĩrĩhe mwĩrĩ kũu mũgũnda kinya ũkarigwo onawe kuthi wĩna wĩna ũhoro tondũ wa rĩrĩ mboga ona no ĩkĩrĩke ĩ njĩthĩ Eh, ona ndĩngĩkĩrĩka hihi na ũrĩu ũrĩa agĩrĩte mwĩrĩ na no aroiga gũtirĩ mbia-rĩ no akũrigithianĩrĩra ũguo mũgũnda atĩa rĩu ta rĩu he mboga irorire ithatũ tũmwaka mũnya akahanda tũnini ĩ akamunya nene nĩkĩo ndĩrarigagwo atĩrĩ kana nĩ kũrĩa angĩkorwo arĩte kana nĩ atĩa imwe nacio itina ingĩ itironeka rĩu rĩ gĩtongoru nĩ gĩoka rũciũ rĩ ndĩrenda akĩrĩhwo mbia akarengwo tareke nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ ĩ ndirarega kũgũthinũrĩrwo ũguo nĩguo mamu na nĩ wekire wega nĩ gũcaria mwanake ũcio wakwa wĩra nĩguo no katangĩkena rĩrĩa areteithirie kũu tondũ nĩoiga nĩ agĩrĩte mwĩrĩ ningĩ mwanake mwana ũcio wakwa nĩ wa mwĩrĩ kuma tene ona nĩ ũrakĩona ndikĩrĩ o mũhũthũ no ndahana ũguo Nĩ mamu ũranyita? akĩingĩra mũgũnda ndararĩ ũguo ndararĩ ũguo na ndigũkiuga atĩ nĩkuo atĩ noguo we nĩ agĩrĩire kũu mũno he ũndũ ingĩkwĩra Ĩĩ. we nĩ wona wa mbere ndũrĩ mwĩrĩ Nĩ- niĩ- ĩĩ- nĩ niĩ- kũremwo nĩ kwĩbanga niĩ- aca niĩ ti- niĩ ti kũhĩnja nĩ gũcekera Ĩyo ka- mamu Eh? niĩ nda yakwa ĩ thĩinĩ ingĩthĩnjwo haha gũtirĩ mũndũ ũngĩtigara kuo ta gakwa niĩ ta maka nĩ ndarigwo nĩ ma- nĩ nĩ maũndũ marĩkũ kũ- aca ti maũndũ ũgũka moru kũnjĩra. ti maũndũ moru ngũkwĩraga ũguo nĩgetha rĩrĩ ũhoro ndũkanakuume na thutha ũigue nĩ ndĩramũrengithirie mbeca na nĩ njũĩ nĩ mũcayanagĩra nake wone ta ndĩrehirie rĩu ngwendaga kũ- ũrare ũĩ ũguo angĩkorwo no ũke kũnjĩra maũndũ ta macio rĩ ĩĩ nĩ ndoka gwĩtĩkia nĩkĩo mwana ũcio wakwa ena stress rĩu stress rĩ stress no nginya agĩe tondũ ikamũingĩra nginya ngoro thĩinĩ nĩ kũigua Na- na araigua ndĩrona ta githĩ mũtiathomaga nake twathoma nake na tiwe ũngĩmũmĩrĩria biũ rũgendo-inĩ nĩ rũrũ ndĩramũmĩrire nĩkĩo ndĩramũcarĩirie wĩra andũ acio angĩ othe nĩ mamũregete

na wĩra ũrĩa wandĩkagwo hatarĩ mũira ona kũbutwo butagwo o hatarĩ mũira reke akarengwo mbia-ĩ kiuthi ndiakũĩ ũguo aca ti- ndirĩ na ũru nĩ gũthura ndĩrathura rĩrĩ rawama ya gĩtonga mathi Ndirĩ na hatikĩrĩ na kaũru thĩna hatarĩ. nĩ tũgwĩtĩkĩra Ĩĩ. Ĩĩ, nĩ tũgwĩtĩkĩra nĩguo nĩguo mathi aya Ĩĩ, tinda wega mũno aya tũirio na ndũnakĩruta kana ĩka ũguo ĩ Ĩĩ. amba ũthiĩ tu